Grazzi ta' din l-opportunità. Jien noħlom u nemmen f'Malta inklussiva u konfidenti. U llum nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet u riflessjonijiet dwar dan. Jien nemmen li huwa biss b'sens ta' kunfidenza fina nfusna u fil-komunitajiet tagħna li nistgħu nibqgħu poplu kapaċi jaffronta b'kuraġġ it-tibdil mgħaġġel u imprevedibbli tad-dinja tal-lum. Huwa billi nkunu inklussivi f'kull qasam, ibma b'mod partikulari fis-sistema edukattiva, li jista' jirnexxielna niggarantixxu lil kull persuna tipparteċipa b'mod sħiħ fis-soċjetà ta' madwarna. Nemmen li biex din il-parteċipazzjoni sseħħ, irridu nisimgħu l-ilħna ta' dawk li m'għandhomx vuċi u naqsmu l-ħiliet tagħna ma' dawk li jħossuhom mingħajr poter. Nemmen li nistgħu nimmaterjalizzaw l-isforzi tagħna b'approach wieħed, integrat u ħolistiku u li jkun mibni fuq il-ħarsien effettiv tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Din għandha tkun il-kultura komuni u li tgħaqqadna flimkien, liema kultura tkun mibnija fuq id-dinjità, u dinjità li tingħata lil kull individwu jew individwa, aħna min aħna. Meta ħadt il-ġurament tal-ħatra bħala President ta' Malta, wgħedt li rrid inġib 'il quddiem is-solidarjetà bejn il-poplu tal-gżejjer tagħna. Għamilt wegħda li dil-Presidenza trid tkun ċentrali għat-twettiq fil-prattika tas-solidarjetà. Dan wegħdtu għax nemmen li huwa biss meta nkunu soledali bejnietna li nistgħu nagħmlu bidla mill-qiegħ fis-soċjetà tagħna u nibdew napprezzaw tassew il-benefiċċji tal-multikulturaliżmu. Meta poġġejt fuq quddiem nett tal-aġenda din il-President ta' din il-Presidenza s-solidarjetà, dħalt b'in f'impenn li naħdem bis-sħiħ għall-ġid ta' kull persuna li tgħix f'dawn il-gżejjer. Kien dan l-għan, diffiċli imma essenzjali f'moħħi, li tajt bidu għat-twaqqif tal-Fondazzjoni tiegħi għall-ġid tas-soċjetà. Dan sabiex nassigura li jingħata impetus ġdid u kważi innovattiv fil-mod ta' kif inwasslu u nagħmlu lil ħafna konxji dwar il-ġid li jista' joħroġ għas-soċjetà tagħna meta nkunu soledali u inklussivi bejnietna. Grazzi għar-riċerka u għall-proċessi ta' konsultazzjoni li twettaq regolarment il-Fondazzjoni tiegħi rnexxilna noħolqu spazji siguri, rispettużi u dinjitużi fejn in-nies jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jsibu l-identità tagħhom rikonoxxuta b'mod sħiħ. xi kultant għall-ewwel darba f'ħajjithom. Kienu aktar minn elfej ruħ f'sena waħda li ġew biex jaqsmu l-viżjoni u l-aspirazzjonijiet tagħhom magħna. Ġew qed jiġu nies mingħajr restrizzjonijiet ta' età, ta' ġeneru, ta' reliġjon u jew ta' etniċità. biex jimpenjaw ruħhom fuq il-viżjoni tagħna, dik li nsaħħu l-komunitajiet f'pajjiżna billi naħdmu biex nagħmlu soċjetà inklussiva mibnija fuq ir-rispett u d-dinjità. Però dan ix-xogħol mhux faċli, għaliex huwa ċar li din il-viżjoni tiffaċċja ħafna theddid serju. Sfortunatament hemm dawk li japprofettaw irwieħhom u jirkbu fuq in-nuqqas ta' informazzjoni u forsi injoranza, u jagħżlu li jifirdu, jaljenaw u jfarrku dawk il-valuri li għandhom jgħaqqduna. Nemmen tassew li dawk kollha responsabbli f'pajjiżna għandhom iħossuhom milquta minn theddida bħal din, ta' ideoloġija li hija verament perikoluża. Jidher ċar li l-isforzi tagħna u ta' dawk kollha li jixtiequ li nġibu bidla ta' vera, jiġifieri li jkollna soċjetà tassew inklussiva, huma mxekkla serjament minn nies li ddeċidew li jagħlqu qalbhom għal messaġġ ta' għaqda u paċi. Dawn huma nies li jirrifjutaw li jikkonsidraw li hemm mod alternattiv kif wieħed jgħix, differenti minn tagħhom. Dawn sfortunatament huma mħuħ, magħluqa fl-egoiżmu u li jistgħu jwasslu għal komunitajiet introverti, għall-estremiżmu u f'ċerti każi għall-vjolenza. Għalhekk nemmen verament li huwa ta' importanza kbira li nirreaġixxu kontra din il-mentalità li ġġib il-firda u li nagħmlu l-almu tagħna sabiex nippromovu edukazzjoni inklussiva. Jien nemmen tassew fl-edukazzjoni bħala l-mezz ewlieni biex inxerrdu l-għarfien u b'mod mill-aktar konvinċenti l-valuri li nemmnu fihom ta' għaqda, ta' solidarjetà, ta' rispett u ta' dinjità. Quddiem dan it-theddid, fil-konfront ta' soċjetà li tista' timxi 'l quddiem biss bl-għaqda u fil-paċi, quddiem l-isfidi ta' żminijietna, Għandna nkunu kuraġġużi u nipparteċipaw f'diskussjonijiet diffiċli fuq suġġetti bħall-immigrazzjoni, multikulturaliżmu u drittijiet fundamentali tal-bniedem. Flimkien jinħtieġ li nwasslu dawn l-argumenti lejn soluzzjonijiet mhux vjolenti, iżda billi nenfasizzaw x'inhu verament xieraq għas-soċjetà tagħna, billi ninsistu fuq id-djalogu u r-rispett għall-fehmiet diversi ta' xulxin. Jinħtieġ li niżviluppaw proċessi bejnietna biex inkabbru l-għarfien għas-sħubija u l-ġid li joħroġ mid-diversità ta' bejnietna. Hawnhekk nappella wkoll lill-politiċi u lill-mexxejja tas-soċjetà ċivili biex inwieġbu iwieġbu b'aktar saħħa għad-doveri tagħhom biex immexxu b'aktar eżempju u jifhmu li għandhom id-dmir u r-responsabilità qawwija għall-konsegwenzi tal-interventi tagħhom. Għalhekk nemmen li rridu b'kull mod possibbli nagħtu lil kulħadd, iżda speċjalment liż-żgħar tagħna, l-opportunità ta' spazji għad djalogu u ħbiberija fejn jipparteċipaw bla biża' u bl-aktar mod ħieles, minkejja li t-tfal u ż-żgħażagħ tagħna għandhom ħafna x'jgħidulna. Iħossuhom neqsin minn dawn l-ispazji fejn jitkellmu u jinstemgħu. Dan mhux qed ngħidu bl-amment, iżda għaliex din qed tkun l-esperjenza tiegħi mat-tfal u ż-żgħażagħ li nitkellem magħhom kemm fl-iskejjel u f'istituzzjonijiet edukattivi li nżur kif ukoll fl-inizjattivi kollha li noħolqu permezz tal-fondazzjoni tiegħi għall-ġid tas-soċjetà indirizzati lejn it-tfal u ż-żgħażagħ. Nemmen ħafna fil-ħolqien ta' dawn l-ispazji u opportunitajiet għaliex għandhom ifakkruna li n-nies jifhmu aħjar lil xulxin meta għandhom l-opportunità li jiddiskutu u jesploraw il-fehmiet differenti u d-diversità ta' bejniethom. Dan huwa mod kif nindirizzaw is-suspetti u l-biża' li jinħolqu minħabba n-nuqqas ta' tagħrif u informazzjoni. Huwa billi nsibu bilanċ bejn l-obbligi u d-drittijiet individwali tagħna li naslu biex ikollna t-tama li nilħqu l-għanijiet li naħdmu għall-ġid ta' kulħadd. F'soċjetà miftuħa u inklussiva, l-individwi huma liberi jagħżlu l-mod kif jgħixu. Imma dan qatt m'għandu jsir b'disrispett jew b'disprezz lejn id-dinjità ta' ħaddieħor. F'Malta u f'Għawdex tal-lum, Fl-iskejjel u fil-kulleġġi tagħna diġà qed nirrikonoxxu li l-identità tal-individwu hija xi ħaġa fluwida u mhux xi ħaġa fissa. In-nies illum, aktar u aktar, it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, jistgħu jiddefinixxu lilhom infushom b'modi differenti fi stadji differenti ta' ħajjithom. Dan l-għarfien għal din il-komplessità tal-identità tagħna jġegħelna nagħtu iktar importanza għall-bżonn li jkun hemm bilanċ bejn il-libertà individwali u r-responsabilità kollettiva tagħna. Hemm bżonn li bħala soċjetà nifhmu li li flimkien aħna soċjetà ta' individwi li nifformaw parti integrali minn komunitajiet differenti imma li rridu nibqgħu dejjem konnessi. Jeħtieġ li nfehmu li r-responsabbiltà tagħna bħala individwi, bħala komunitajiet, trid twassalna li nagħmlu għażliet għaqlin. Jeħtieġ li nfehmu li r-responsabbiltà tagħna hija kbira għax twassal għal għażliet li jista' jkollhom effetti mill-aktar serji. U nieħu ftit eżempji sempliċi. Aħna lkoll liberi li nagħmlu l-għażliet tagħna, għażliet li fejn nistgħu nħeġġu l-vjolenza, jew nistgħu nbiegħdu l-vjolenza. Għandna l-libertà li nagħżlu u għalhekk nistgħu nagħżlu li ngħallmu l-bibegħda jew ngħallmu l-paċi. Għalhekk nemmen li hija r-responsabilità tagħna flimkien biex insaħħu lil kull persuna billi nagħtuha l-ispazju, ir-rispett u d-dinjità. Jekk insaħħu lil kull persuna b'dan il-mod, inkunu qed insaħħu l-komunitajiet diversi li jiffurmaw parti integrali minn din is-soċjetà. Iżda biex nilħqu l-milja ta' dan it-tisħiħ u nassiguraw li jkun wieħed sostenibbli, jinħtieġ li niżviluppaw, noħolqu fejn hemm bżonn u nsaħħu l-komunikazzjoni bejnietna permezz ta' proċessi u spazji li jagħtu widen lil kulħadd. Jenħtieġ li nitgħallmu niċċelebraw dak li jgħaqqadna. Hemm ħafna, hemm kemm bħala individwi u ma' gruppi u ma' komunitajiet oħra fid-diversità sħiħa li jeżisti fil-gżejjer tagħna. Nemmen bis-sħiħ li huwa valur kbir li wieħed jaċċetta u jitgħallem mid-differenzi ta' bejnietna. Konvinta li billi nitgħallmu minn u dwar ħaddieħor, ma nkunu qed innaqqsu xejn minn dak li hu li jagħmilna aħna. Anzi konvinta li nsiru nafu lilna nfusna u dwar l-identità tagħna ferm aħjar. Nemmen ukoll li b'dan il-mod insiru nafu lil xulxin b'mod iktar awtentiku meta nifhmu l-umanità essenzjali tagħna u narawha riflessa fil-ħajja ta' dawk li konna naħsbu li m'għandna xejn inkomuni magħhom. Irridu naħdmu aktar biex nippromovu sistema edukattiva miftuħa u inklussiva, għax dan hu essenzjali biex nilħqu dawn l-għanijiet. Iż-żgħar tagħna ħafna drabi jifhmu aħjar minna l-importanza tal-ħbiberija u l-importanza li wieħed jinseġ sistema ta' konnessjonijiet bejn nies b'esperjenzi differenti, fi spirtu ta' libertà u rispett. It-tfal u ż-żgħażagħ tagħna huma imxennqa għal ħbiberiji sana u ġenwini. Dan jirreflettuh miegħi fl-inizjattivi li nieħdu fil-Presidenza biex nisma' u niddiskuti mat-tfal u ż-żgħażagħ. Ħadd ma jitwieled bil-preġudizzju. Ħadd ma jitwieled jaf jeskludi. Ħadd ma jitwieled jaf jobgħod. Ħadd ma jitwieled egoist. Ħadd ma jitwieled estremist. Ħadd ma jitwieled vjolenti. Huwa l-eżempju tagħna l-kbar li nuru t-triq liż-żgħar. Dawk li għamlu lil Malta d-dar tagħhom, b'għażla jew b'minħabba ċirkustanzi imposti u sfurzati fuqhom, għandhom jaqsmu magħna f'din il-libertà għaliex id-drittijiet fundamentali tal-bniedem Huma universali u mhux magħżula għal xi wħud u għal oħrajn le. Huwa dritt tagħhom ukoll li jkollhom l-opportunità li jgħixu ħajja dinjituża. Għalhekk jeħtieġ li nkomplu naħdmu flimkien biex inwarrbu dawk id-diviżjonijiet li jeżistu għaliex fil-verità m'hemmx għalfejn jeżistu. Irrid nagħlaq billi nfakkarkom fl-impenn li għamilt sentejn ilu li nkun il-President tal-poplu kollu. Dan l-impenn ma nistax inwettqu waħdi. Nitlobkom tkunu miegħi għall-bini u tisħiħ ta' Malta inklussiva u kunfidenti fiha nfisha. M'għandniex biċċa xogħol faċli. Ma nistgħux sempliċiment nuru tibdil kożmetiku jew tal-apparenza għax ma jwassalna mkien. It-tibdil li jenħtieġ isir għandu jkun għandu jkun f'kull eżempju li nagħtu, f'kull azzjoni li nwettqu u f'kull deċiżjoni li nieħdu. Nemmen li nistgħu nagħmlu dan jekk tassew ħajjitna tagħti xhieda li nemmnu fir-rispett, fid-dinjità u fl-għaqda ta' bejnietna. B'hekk nistgħu nassiguraw li nkunu persuni ħielsa biex niżviluppaw il-potenzjal sħiħ ta' kull persuna fl-aħjar interess tal-komunitajiet tagħna u ta' pajjiżna. Nirringrazzjakom.